Pu Laldenga kaihhruai, mnf, chuan March ni khat sangkhat zakua sawmruk leh paruk khan India atanga inlak hran, independence, a puan avangin India chuan a ral thuam tha ber jet fighter leh sipai thachakna hmangin hmehmi a tum a, Mizo mipuite zawng zawng tawrhna rap thlak tak a lo thleng ta a ni. Chutianga Mizo mipuite khawngaih leh leinatna tel lova India sorkarin a ngaihsak mek laiin Krista taksa ka uhran chu a lo lang nghal vat a, thim chhah tak karah mipuite tawrhna chhawk turin ni sawm pahnih March sangkha zakua sawmruk leh paruka Synod Standing Committee thukhawm chuan Aizawl Citizen Committee din leh Kohhran thuchhuah siam an rawt a, hei hi Kohhran anga chetna hmasa ber a ni awm e. Rambuai avanga mipui thlavang hauh tura Paul din hmachak ber Aizawl Citizens Committee-ah hian Kohhran hrang hrang aiawh leh Aizawl mi pawimawh mi sawm pariat ruat an ni a, Convener atan Rev. Lalngur Avaralte Presbyterian Kohhran chu ruat a ni. A hnuah Rev. Lalngur Avaralte chu Chairman atan thlan a ni a, Secretary atan Paul Zakhuma Hauhnar ruat a ni. Chairman leh Secretary hian hun pum chengin mipuite tawrhna ti zia awm turin hma an la nghal a, Relief Sub-Committee ei tur leh silhfen tlachham tanpuina ngaihtuah tur leh complaint cell, sipai leh Police che hluar te report na tur siam a ni a, buaina chuan zual lam pan zelin khawhal te, curfew te, In man, in sawisak leh tuarna sawi sen loh chi hrang hrang chuan Zoram chu a tuam reng a. Mizo mipui te tawrhna chu ngawi renga thlir liam mai theih a nih loh avangin India sorkar leh MNF ten inbiakna an neih theih nana hma la turin Synod Standing Committee chuan Remna Committee din a rawt leh ta a. Baptist Kohhran Committee sangin a pawmpui hnuah Christian Peace Committee chu din a ni leh ta a. He committee hian a tul anga hma la a, remna palai turin, Rev. HS. Luaia Serkawn, Rev. Zairema Silchar leh Rev. Lalngur Ava Ralte, Organising Secretary, te a ruat a ni. Christian Peace Committee chuan November ni thum, Changkha Zakua sawmruk leh paruk khan harsa tak chungin MNF President Pu Lal Denga chu an hmu a, India sorkar nena remna thu sawi tur leh mipuite tawrhna ti nep turin a ngen a ni. He hunah hian Pu Lal Denga chuan remna palaite hnena sorkar leh sorkar anga India nena inbe tur chuan an inhawn reng thu a lo hrilh a ni. Remna palai ten Pu Laldenga an biak hnuin India sorkar be turin kawng an dap nghal char char a, Delhi kal tur Shillonga an cham laiin MNF lamin kum sangkhat zakua sawmruk pasarih in thlanpui an boycott dawn tih an hria a, hei hian remna palai te hnathawh tum a tichhuan awp dawn a an hriat avangin MNF be turin Mizoram-ah an haw leh rih a, Central sorkar be tura an inbuatsaih laiin May ni khat sangkhat zakua sawmruk pasarih tlaiah chuan, Pu Sai Nghaka underground sorkara Home Minister chuan man a tawk leh ta hlauh mai a, he thil thleng hi remna palaite tih a ngaih a nih avangin remna palaite chu kalsawn khapna pek hial an ni. India sorkar leh MNF ten remna palaite an rinhlelh rawn chungin Delhi-ah Prime Minister leh Home Minister te an zuk hmu thei ta hram a, hetia kohhranin remna kawng a dap a, Tan a la chuan Mizo mipuite rilru a chelh tha viau niin a lang a, fimkhur taka hma an la chungin pumpelh sian loh harsatna an tawk leh zauh thin. Remna palai ten Home Minister Chavana an kawm tumin Mizorama sipaite chet rawn zia an hrilh a, Home Minister chuan Ka fapa sual chu ka zilh tur alawm, talhfiak pawh ka hmang ang chu tiin a chhang a. Rev. Sawiluaia ngaihdan ni lo chuan I fapa sual avangin I fanu i vo ang maw? a ti hial a ni. Sangkha zakua sawmruk leh pasarih July thla atangin mnf mi leh sate vo letna a ri nasa hle a, hetiang thilah pawh Kohhran chuan Mizo leh Mizo inkara inbeihna thleng lo turin hma a la vat a, a bengdai hram hram thin. Kum sangkha zakua sawmsarih leh pasarih leh sangkha zakua sawmriat inkarah chuan India sorkar pawh a inthlak vut vut reng a, Remna palaite tan tak pawh hmalak a harsa hle a ni. Remna palaite pawh an him reng bik lo va, vo leh man pawh an tawk zauh zauh reng a, an riahna te pawh an sawn zak zak a ngaih chang a awm bawk. Hetianga an hmalakna avangin thubuai hlabuai pawh an awrh phah a, court-ah an inlan zak zak phah fo a ni. Remna palaite hmalakna avangin man tawk, lungintang leh ramhnuai atanga chhuakte chhawmnawl an nih bakah General Amnesty puan a ni a, theih ang tawkin an inbenbelna turte pawh nawrpui an ni. June ni sawm sangkhat zakua sawmriat pahnia Mizoram Lieutenant Governor Pu SN Kohli chuan inbiakna neihpui turin kohhran hruaitute a kokhawm a, MNF-in Mizo nilote hnawt chhuak tura White Mizoram order chhuah a tum avanga tan la ve turin a ngen a ni. Heta inkhawmah hian kohhran hrang hrang hruaitute chuan Synod hotute huaihawtnaah inkohkhawm an rel a, ni sawm pathum August sangkhat zakua sawmriat leh pahnih khan Mizorama kohhran pakua atangin member sawmhnih leh panga an kalkhawm a, he ṭhutkhawm hi Rev. Tlangpuiliana'n a kaihruai a ni. Heta an thu chai ber chu remna leh muanna a awm theih nana, kohhranin nasa leh zuala hmalak te, inrem lo te an inrem theih nana mnf leh India sorkar inbe tura hmalak te. Hetianga hma la tur chuan mumal taka pawl din teh a ni. Tichuan Mizoramin remna leh muanna a neih theih nana kohhran hmalakna ti chak turin kohhran hrang hrang hruaitute chuan Mizoram Kohhran Hruaitute Committee, ZKHC a sap tawngin Mizoram Church Leader Committee an din ta a ni. ZKHC hmalakna in thla tin chawlh ni hmasa berah remna leh muanna a thlen theih nan kohhran tinah tawngtaina neih thin a ni a. India leh mnf inbe tura kohhran in hma a lakna ah hian mnf hotute duh duh hunah hmuh a biak theih an nih loh avangin harsatna an tawk a. India sorkar la in CID hmangin a thli thlai reng a Chuvangin a ruk tak meuh meuhva chet lak a ngai a ni. ZKHC meeting chuan remna leh muanna a awm theih nana hmalakna a chak lehzual theih nan a tul apianga hma la a hna thawk turin mi pathum Rev. Lalsawma, Rev. Doctor PL Lianzuala leh Pastor VL Rawna te a ruat a ni. An ni hian mnf lam leh India sorkar inbiak pawh dan tur an dap a. Kum sangkha zakua sawmriat leh pahnih, November, ni sawmhnih leh pahnih a ZKHC meeting chuan an hmalak tum dan leh remna leh muanna a awm theih nan mnf President Pu Laldenga London a awm chu an zuk bia a. Tichuan India Prime Minister pawh hmu turin kohhran duh dan te an hrilh a, Tin, Central atanga Mizoram tlawh sorkar hotu liante hnenah pawh kohhran duh dan te leh thil tum te thlen thin a ni a, Mizoram chhungah pawh lehkha te thawn darin mipui te rilru an thlamuan bawk thin. Hma lakna erawh chu duh angin a sawt hlei thei lo. Kum sangkha zakua sawmriat leh pathum May ni sawm pasarih a thukhawm chuan Mizorama political party zawng zawng hruaitute kohkhawm a rel a, Central sawrkar, mnf leh India President hnenah remna leh muanna a awm theih nana memorandum thehluh a rel bawk. He rorel angin party hrang hrang hruaitute chu kohkhawm an ni a, Mizoram Kohhran hruaitute ngenna angin kan ramah remna leh muanna a awm theihna tura mnf leh India sorkarte inbiak remna ang hi chu kan pawm thei e tiin party tin president te chuan hming an ziak vek a ni. Kum sangkha zakua sawmriat leh pali April thla a Prime Minister Pi Indira Gandhi Aizawla lo kal chu zkh si chuan a lo bia a, Prime Minister chuan India sorkar chu mnf nen remna thu sawi tura a inhawn reng thu in a lo chhang a, Tin, inbiakna chu Pu Laldenga rawt tura a ngaih thu a lo hrilh bawk. He thu hi London a awm Pu Laldenga hnenah zkh CIO-in Rev. Lal Sawma leh Upa Chalhnuna te chuan an zuk sawipui a. Pu Laldenga chuan lawm takin a lo pawm a. Hemi hnu thla khat vela Pu Laldenga'n India sorkar hnena rawtna a han siam chu India sorkar chuan a lo dawng sawng a. Kum sangkha zakua sawmriat leh pali, October, thla tawp dawnah Pu Laldenga chu remna thu sawi turin Delhi a lut a, amaherawh chu India Prime Minister Pi Indir Gandhi chu kah hlum a nih avangin inbiakna chu neih theih a ni ta lo va. Kum sangkha zakua sawmriat leh panga, April thla, khan ZKHC chuan India Prime Minister thar Pu Rajiv Gandhi chu an hmu leh ta a, lehkha pawh theih luh a ni. Tichuan mnf leh India sorkar chuan inbiakna chu an kalpui leh ta a, harsatna hrang hrang pal tlangin June ni sawmthum kum sangkha zakua sawmriat leh paruk khan inremna ziah fel a ni ta a ni.